Azul, azul, azul s umata, ayayay, azul s umata fell-awen, anker waya belmi s iḍri, ay iqbayliyen, ay tiqbayliyin, ay neẓra mazal d anẓar, a l'Algérie, a Rabbu Musulman, ay isderwicen, Nedder armi neḥḍer, nedder armi neḥḍer, imi ula d drapeau amaziɣ yettuneḥsab c'est un drapeau séparatiste, a Leqbayel. Aya k zik d drapeau k a Leqbayel, rejma dras u Kabil n at Ckember di Lezzayer. Ma wwteɣ-d deg-wen ass-agi, ul-iw yugi, bɣiɣ kan ad d-friwsem, bɣiɣ kan ad d-friwsem a Leqbayel yettabaɛen d Algérie Arabo Musulman. Akk i tedda Leqbayel, i wudem Rebbi, i wudem l'humanité, i wudem n ccetla-inek, qui est en voie de disparition avec la continuité avec cette Algérie. Twalam a leqbayel, zik d drapeau kabyle kan i ḥesben separatist, ass-a nedren mi neḥḍer ula d drapeau amaziɣ il est considéré comme un drapeau separatist. Twalam akk, twalam akk, slet-d mliḥ, twalam akk la championne du monde beqbu Leyla Kouch.

D annay fidder a la Maziɣ. Ça veut dire le système agi, l'Algérie agi, ça veut dire mačči kan d drapeau kabyle. C'est une Algérie arabo-musulmane contre la maziɣiti entière a Leqbayel. A Leqbayel, akit-d.

Tgummam anker waya bla ar melmi? Hum, twalam akka ẓurti, ah, twalam ad nuɣal kan ar zger a leqbayel, ad nuɣal kan ar zfir, le temps de, le temps de Lusif Ḥemmani a s-yerɣ un grand hommage, ilaq ad nruḥ ad t-id-nẓer, d aya ur nestufa ara mačči d yiwet. Aya ke lweqt-nni, lweqt-nni n Ḥamani, ula ḥedd akk n drapo-agi am Majaha akk ulac wid yetterfaden. Akka! Des jadit algérien, le système algérien où se financier les combines à l'Qbayel. Cukk yuɣen akkagi. Si de l'antique, Kabil, Inani,

Champion d'Europe, champion d'Afrique, d asdegdeg-iten yesdegdeg. D Alain Delon, asisiɣ s Rebbi Laɛmer, ma yemmut paix à son âme. Ad isiɣ s Rebbi Laɛmer, iḍul si Bḥamani, ilaq ad s-nerr-t un grand hommage, ilaq ad nruḥ ar uxxam-is, Ilaq a nṛuḥ ar wexxam-is. Une légende ar tagi, ilaq a nṛuḥ ar wexxam-is, a nṛuḥ en groupe neɣ anda ẓriɣ ad ig Ṛebbi mi kkin medden, a nṛuḥ ar dina a ten-ssefṛeḥ. Ih, a ten-ssefṛeḥ, a d-iwali lɣaci akk ḥemmlen-t, ula d Ṛebbi a s-id-yernu anta d ɛecṛ snin n zyadda. Twalam a Leqbayel?

On est colonisé. Meqqar lefransis c'est une langue de science. Tura kul ccta ara. Wac ad majaɣ tagi wen i d-fkan ar qbayl. Wac uč, ḥkut-iyi-d kan, ur selleɣ ara mliḥ. A win yettabaɛen Algérie, uberriḍ. Algérie n yiẓẓan, ça va? Algérie i ken-yefcen, i ken-iḍergen, i ken-ixuqḥen. D aya kan. Neɛya, neɛya deg at Ckember, rret-d ar lqaɛa s buḥrim, ali dayen, tebɣam negren-wen neɣ? Tanemmirt-nwen, filaman, partager, partager.